Zik-nni, tella yiwet n tyaziḍt tettidir iman-is kan di taddart. Deg tamiwin n taddart-nni, tettidir tuccimt d mmi-s. Uccen amecṭuḥ, mi yebda yettimɣur, yebɣa ad d-isbeggen iman-is. Ihi, yettaɛraḍ yal ass akken ad yesḍed tayaziḍt-nni. Meɛna ur yezmir ara. Yiwen wass, yekker-d taṣebḥit yerra ɣer yemma-s yenna-yas, A yemma, efk-iyi-d taḍellaɛt, ass-agi a m-d-awiɣ tayaẓiḍt-nni. Yemma-s tefka-yas taḍellaɛt ɣef ay yettnadi. Ikemmel yenna-yas, Err aman ad ak-zayen. Ass-agi d awezɣi ad terwel si gar ifassen-iw. Yerra ɣer taddart, yeṛǧa tayaziḍt ad d-teffeɣ seg uxxam-is. Ihi teffeɣ-d, tkess, tleqqeḍ. Ladɣa imi d tafsut, iɛǧeb-itt lḥal, tessebɛed cwiṭ ɣef uxxam-is. Deg lweqt-nni, uccen yekcem ɣer uxxam n tyaziḍt. Yeffer deffir n tewwurt. Mi tebda tɣelli-d tmeddit, Tayaziḍt tuɣal-d. Akken kan tekcem, uccen iɣleq tawwurt fell-as. Yessufeɣ-d accaren-is, ildayen-is ttqudduren, yenna-yas, Ass-agi ṭṭfeɣ-kem, ass-agi d awezɣiɣ ad trewleḍ ssya. Tayaziḍt ttergigen iḍarren-is. Uccen yeẓdem fell-as, meɛna teṭṭew deg igenni. Tetteddu ɣer Faṛuf yellan deg uxxam-nni. Tettaḍsa fell-as teqqar-as, Aha kan ihi imi tzemreḍ, iyya ṭṭef-iyi-d. Uccen yeɛreḍ ad yenṭew ula d netta akken ad tt-id-yeṭṭef, meɛna ur yessaweḍ ara. Netta yettjellib deg igenni, tayaziḍt tettanṭaw-d ɣef wudem-is txebcit. Uccen yeɣli ɣer tmurt. Yuyes. Akken iya ad yeffeɣ, tusa-yasent yiwet n tikti. Yuɣal-d ɣer deffir. Iɛawed iɣleq tawwurt. Yebda imir-nni yeddewwir. Ittenneḍ ittenneḍ ɣef yiman-is, tayaẓeḍt daɣen i tettabaɛ-it tettenneḍ ula d nettat s uqerruy-is. Akken-nni akken-nni, armi yezzi leɛqel n tyaziḍt-nni. Teɣli-d imir-nni s rref n uxxam-nni. yerra-tt ɣer uḍellaɛ yettaḍsa yeqqar-as ihi ɣas akka ṭṭfeɣ-kem yak nniɣ-am ad kem-ččeɣ ass-agi imiren yewwi taḍellaɛt-is yerra-tt ɣef tuyat-is yeffeɣ seg uxxam-nni iteddu di teẓgi imi yeɛya wuccen-nni amcum seg wayen i d-yeḍran yid-s yenna-as ad yeqqim ad yesteɛfu Ihi yeqqim, yeẓẓel, syin yewwi-ten addam. Isers taḍellaɛt-nni-ines ɣef yidis-is. Meɛna tayaziḍt tuki-d, teṭṭef aɛmur n yeẓra, terra-yasen ɣer tḍellaɛt-is i wuccen, syin terwel. Ma d uccen, mi yewweḍ s tḍellaɛt-is ɣer uxxam-is, Yekcem s tumert d lferḥ. Yenna-yas i yemma-s, A yemma, d tagza-agi n waman? Tenna-yas i yemma-s, Ih, d tagza-agi n mmi. Err-d kan tayaziḍt-nni ɣer daxel n tasilt. Ihi uccen-nni yerra iẓra-nni akken ad wwen. Ttrajun, ttrajun, armi d-yeɣli yiḍ. Akken gan ad ɛemmren ayen yellan di tasilt-nni, Ttemlilin di unǧayen-nsen d yeẓra. Uccen-nni amecṭuḥ ibat. Yenna-yas amek akka d-yesḍa tayaziḍt, tuɣal-as d iẓra. Meɛna mi yeqqim ixemmem cwiṭ, yufa-d d akken tayaziḍt-nni d tarewla i t-irwun mi yella yeṭṭes. Ma d yemma-s n wuccen-nni, tmuqel mmi-s, s yenni terra-d nnehta.